Indiki çykyş etjek alymymyz doktor Baýram Saparow. Baýram Saparow biziň Täsanyň birinji iki müň ýedinji ýylda geçiripdik, ýutubda wideolary bolmaly. Şonda görseňiz, ana, şo taýda-da çykyş eden eken, düýn menem seretdim ony. Şondan bäri tüweleme gatnaşyp, ugruna düşünjek bolup, iki-üç ýylda bir çagyrýas. Şo däbi biýlem goýmalyň diýip, biýlem çagyrdyk. Özi Moskwanyň MGU uniwersitetini gutaran, Gosudarstwennyý Lomonossow adyndaky döwlet uniwersitetini gutaran. Ondan soň bolsa doktorantura üçin iki müň birde giren, MGUA iki müň altyda gutaran. Soňundan bolsa doktorantura üçin University of Delaware gelen iki müň altynjy ýylda ýene. Onam iki müň on birinji ýylda gutarýadanym. Üç ýyl alty aý Oak Ridge National Laboratory, döwlet laboratoriýasynda postdoktoral research bolup işleýän, doktoranturasyndan soň. Ondan soň ýene iki ýyl, on dörtden on alty ýa çenli Dýuk uniwersitetinde postdoktoral research bolýar. Iki müň on altydan bärem goňşy bolup Norman Oklahoma, University of Oklahoma assistent professor bolup geldi. Özi himiýa ugrundan işleýär. Näme işe alyp barýanyna mine hemmämiz bile diňläliň. Ýene ýigrimi bäş, otuz minutdan çykyş garaşýar, soň ýene soraglar. Men Ýigrimi bäş minut bolanda kameramy açaryn. Ondan soň, hany, doktor Saparowam biler ýaly, bäş minudunam galanyny bolýar. Baýram Saparow, doktor Saparow, flor siziňki.
Bolýar, köp sag boluň çagyranyňyza. Men ýene stasiýada bolmaga şat. Indi Wepagyň aýdyşy ýalam, on üç, on dört ýyl bäri gatnaşyp ýör Tekenikde. Mundan on üç, on dört ýyl öň taýçany guranlar, ilkinji duşuşa gatnaşanlaryň hemmesi diýen ýaly talyplar, okuwçylar, magistraturada okaýan oglan-gyzlar, aspiranturada, doktoranturada iş edýän oglan-gyzlar gatnaşypdy-da. Indi bir görüp otursak, Üstünden on üç, on dört ýyl geçipdir welin, olaryň käbiri professor bolupdyr, käbiri doktor bolupdyr, käbiri öz işini açypdyr. Şu zatlary görüp, buýsanmaga bir sebäp tapýan, ilki şony aýdasym gelýär. Ikinjilik bilenem, belki, guramaçylaryň adyndan gürleýän, men özüm kän guramaçy bolmasamam, welin, biziň ýerimizi indi ýaşlar, häzirki talyplar, magistraturadaky, aspiranturadaky oglan-gyzlar doldurmalymyka diýýän. Şonuň üçin siziň gatnaşasyňyz gelýän bolsa, Bu guramaçylar bilen habardar neme bolup duruň, habarlaşyp duruň. Siz eger talyp hökmünde gatnaşsaňyz, şu adamlaryň öňünde geplemegi, praktika etmegi bir mümkinçiligi bolar. Oň daşyndan hem indi türkmençe gürläp, türkmençe gürlemegem bize aňsat däl, sebäbi köpimiz daşary ýurtlarda okanymyz üçin. Şoň üçin şu zatlar ýadyňyzda saklaň. Indi men öz Men şu wagt screen share edip bilemok ekranymy paýlaşyp bilemok şony meň üçin açsaňyz men başlaýyn bolmasa bu näme üçin gürläp otyrka diýýänsiňiz häzir men başlaýyn presentation. Howa sag boluň garaşanyňyz üçin tehniki näsazlyklar üçin ötünç soraýan men özüm oklahoma uniwersitetinde ýaňy tanadanlarymda aýdanlary ýaly dört ýyllar bärde öz ylmy barlag geçirýän gruppamy açdym. Şu gruppamyň iş netijelerini gysgaça gürrüň bermekçi. Şu sada türkmen dilinde gürrüň bereýin diýip umydym bar, ýöne terminologiýa iňlisçä geçmegi mümkin, sebäbi türkmençe okamadykda bu zatlary, ýöne umuman türkmençe düşündirjek bolaýyn iň sada dilde. Eger soragyňyz bolsa sorag soramaga siz baş üstüne sorag soraň. Ilki bilen näçe minut bunuň gitjegi belli dälda şoň üçin sag bolsun ile başlaýyn. Bu işe kimler goşant goşdy? Görşüňiz ýaly ine şu ýerde goýanlarym şu biziň etýän ylmy işimizi pul tarapdan goldaýan guramalar, şular bize işimizi goldaýar. Häzir edil meň laboratoriýamda üç sany, dört sany proýekt bar. Şolaryň biri nasa tarapyndan goldanýar. Ýagny bu proýektiň asyl manysy ine güneş batareýalary, batareýkalar bar-da, paneller bar, zatlar bar. Şolar Ýer üçin ulanylýan, Ýer şarymyz üçin ulanylýany, biram kosmosda ulanylýanlaryň arasynda uly tapawutlar bar. Ine, birinji proýektde şony öwrenýäs. Ikinji proýektimiz bar, bu fundamental şo materiallaryň himiýasyny öwrenýän proýektimiz bar. Üçünji proýekt bar, o üçünji proýektde käbir ine senagat üçin, ine, ertir bir gün ulanylaýjak zatlar üçin edilýän proýektlerimiz bar. Şolar barada jikme-jik gürrüň berjek. Şonuň üçin öňünden şeýle gysgaça şol pul bilen goldaýan guramalary guramalara sag bolsun aýtýan. Onuň daşyndan meň öz gruppam, laboratoriýam birnäçe başga professoryň gurapalary bilen işleşýär. Olar ine şu Oak Ridge National Laboratory, Milli laboratoriýa bilen işleşýän. Olar oň daşyndan Tennessi uniwersitetiniň, Oklahoma uniwersitetiniň professorlary bilen işleşýär. Onsoňam elbetde ine sag bolsun aýdamda men öz okuwçylaryma sag bolsun aýtmaly, sebäbi men professor hökmünde adaty ýagdaýda men ofisde oturýan, meň okuwçylarym özleri şu eksperimentleri laboratoriýada geçirýärler, elbetde meň ýolbaşçylygymda. Birinji suratny görýäňiz, Meň gruppamda edil häzir bir sany postdok we oň daşyndan dört sany PHD we master edýän okuwçylarym bar we oň daşyndan hem bäş sany şeýle bakalawrda ylmy iş geçirýän okuwçylarym bar. Ýani olaryň suratlaryny görýäňiz. Olarda ol internasional dünýäniň o tarapyndan bu tarapyndan her ýerinden gelen oglan gyzlar. Şu işe şu günki görkezýän işime iň uly goşant goşanlaryň ine Taýler Ram Reýçel şolaryň adam başda geçýär. Indi men öz ylmy işim barada gyzyklanan gyzyklanýan ugrum barada şeýle gysgaça gürrüň bersem, materiallar himiýasy, gaty jisimleriň material gaty materiallaryň himiýasy ugrunda işleýän. Indi siz şu pikir etseňiz, gaty materiallar näme bolýaraý diýseňiz, men edil şu wagt Daş töweregiňize serediň diýýän. Ine şu wagt diňläp oturan bolsaňyz daş töweregiňize serediň. Görýän zatlaryňyzyň köpüsi barja siziň ýaly gaty jisimlerdir, dogry dälmi? Seretdiňizmi bir hany iki-üç sekunt bir serediň daş töweregiňize nämeleri görýäňiz? Meselem meni alsaň ine elimde telefonumy görýän. Oň daşyndan ýanymda kompýuterler bar, ine stol-stul bar. Indi gaty jisimleriň himiýasy denimizde Şu gaty jisimleriniň hemmesiniň hem himiýasy bar ekeni we şu gaty jisimleri öwreneli diýenimizde adaty ýagdaýda bir bir sebäp bilen öwrenýäris. Näme üçin? Meselem, telefon diýenimizde şu telefonyň has gowusyny öndürip bilerismi? Ýa kompýuter diýenimizde ýa monitor diýenimizde şoň has gowusyny öndürip bilerismi? Ýa meselänim käse, çäýnek diýseňem şoň has gowusyny. We şu ugurlarda işleýän himikleriň köpüsi şu materiallary has gowulaşdyrmak üçin işleşýär köplenç. Indi meniň edil öz ylmy işime seredenimizde biziň seredýän işleşýän materiallarymyzyň köpüsine optiki we elektroniki materiallar diýilýär. Optiki we elektroniki bu näme diýmek? Adaty sada dilde aýdanymyzda optiki diýmek ýagtylyk bilen baglanyşykly materiallar. Elektroniki materiallar diýmegem elektron bilen baglanyşykly materiallar bolup durýar. Şolaryň indi himiki düzümi boýunça-da birnäçe klaslara aýryp bolýar. Şolaryň bir gruppasy ine halides diýilýär iňlisçe ýa-da halogen gruppanyň materiallary. Orsça aýdanymyzda galagenidi, hä, galagenli lampa diýip türkmenler şony bilýändir. Şo, meselem, hlor, flor, brom, ftor, şo Şol gruppa, galagenleriň gruppasy diýer-dä. Näme üçin bu materiallara biziň gyzygymyz bar? Şu materiallary ulanyp, meselem, güneşden, günden energiýa alyp bolýar. Ine, şol slaýdda görýänsiňiz, indi gün dur. Gün aslynda bir ägirt uly energiýanyň çeşmesi-dä. Ýylda, indi Ýer planetasy, Ýer planetanyň hatda surface, üsti, ýüz ýigrimi müň terawat energiýa alýar günden. Eger pikire otursaňyz, şu ýüz ýigrimi müň terowat energiýa gaty ägirt uly. Adamzadyň ýylda ulanýany şunuň bir ujypsyzja bölegi. Ýylda ulanýany diýenimizde ine biz tok zat üçin ýa-da ine gaz ýakyp, nebit ýakyp ýylda biziň ulanýanymyz şundan on, ýigrimi müň esse az. Ýagny bu näme diýmek? Ine şeýle pikir etseňiz, eger günden gelýän energiýanyň bir On müňde birini ulansagam şu bütin adamzada ýetip duran energiýa aslynda şeýlip berseň. Pikir ediň hiç zat ýatmaly däl, kömürem ýakmaly däl, gazam togam. Biýanky nebidem bu ägirt uly. Özem günden gelen energiýa nähili energiýa? Bu arassa energiýa. Hiç hili kömürturşy gazy çykanok zadyň. Şoň üçin bu tehnologiýa geljegiň tehnologiýasy. Ine bulam şol günden gelen energiýanyň, ýaňky gün energiýasynyň adamzada wajypdygyny görkezen ýene bir neme slaýd. Munda görýäňiz, näme görýäňiz? Ine şu sary togalak şu günde gelýän energiýany görkezýär. Ine şu günden gelen energiýany beýleki energiýa çeşmeleri bilen deňeşdirseň, olardan nähili ägirt uludygyny görýäňiz-dä. Meselän hem Adamzadyň ýyllyk iki müň dokuzda, iki müň dokuzynjy ýylda ulanan energiýasy ine şu kiçijik Günden gelýän bolsa munça. Ýagny şunuň bir bölejigini ulansak, adamzadyň bar işine ýetýär. Meselem, Türkmenistan gaza baý ýurt ýa-da ýagny bütin dünýädäki tebigy gaz rezerwleri Günden bir ýylda gelýän energiýadan näçe esse az, ine görüň. Ýa-da meselem nebit. Bütin dünýädäki şu wagt sud edilen nebit rezerwleri ýylda bir ýylda gelýän günden gelýän energiýadan has-has pes. Ine bulam uraniden we urandan gelýän ýaňky atom elektrostansiýa atom energetikadan geljek energiýa bilen deňeşdireňde bul kömür bile deňeşdireňde ine bulam ýel bile deňeşdireňde. Indi Bolýa, size tak belki bu zatlary gürrüň bermegem möhüm däldi, siz Gün energiýasy wajyplygyna düşünýän ýaş oglan-gyzlar diýip pikir edip alalyň-da. Onsoň indi materiallar himiýa bölegine gelenimizde indi Günden energiýany biz nädip almaly diýip sorag çykýar-da. Günden energiýany alyp bolýar, nähili? Meselem, Güne Gün batareýleri ýa-da paneller bar. Özüňizem görensiňiz, esasanam daşary ýurtlarda gezip ýören bolsaňyz, Ýewropada, Amerikada Gün Güneş panelleri bar. Şu panellere seredeniňizde, şo panelleriň hem üç-dört sany üýtgeşik tehnologiýasy bar. Bu tehnologiýalar, tehnologiýa diýenimizde, şo paneller üç-dört sany üýtgeşik himikatlardan ýasalan bolup bilýär. Şolaryň ine bir gruppasy bar. Ine şu purple reňkde, türkmençesi näme bolýar bu reňkiň bilemok. Ýöne ine şu reňkdäki bir gruppa bar. Olar ine Şolaryň effektiwligi, şolaryň Günden gelýän energiýany tok energiýasyna öwürmekdäki effektiwligi kyrk, elli prosent töweregine ýetdi-de, gaty gowy bular. Ýöne siziň görýän panelleriňiziň hiçsem şular däl. Näme üçin? Bulary döretmek, şu reňkdäki, purple reňkdäkileri döretmek gaty kyn, gaty gymmat. Bul ulanylanok monda näme diýip sorasaňyz bular ulanylýar ýöne diňe nasa tarapyndan ulanylýar. Näme üçin? Nasa bu panelleriň bahasyna seredenok. Olar tak bir sany kosmiçeskiý karabyl ýokaryk uçurmagyň özi milliardlap dollar. Şoň üçin olar baha seredenokda haýsysy gowy işleýär diýär. Ýöne biz ine sen men wa bular öýümiz üçin panel aljak bolsak biz baha seredýäs. Şoň üçin bize arzanlary gerek. Ine bu grupba materiallar bar. Bular gök gökdäkiler bular kremniý elementiniň üstünden ýapyp, ony ulanyp edilen paneller, ýagny silikondan. Olar şu wagt iň köp ulanylýan paneller. Ondan soň bir ýaşyl gruppa bar. Bu ýaşyl gruppa-da täze tehnologiýa. Bular esasan Amerikada we käbir ýurtlarda ýokary. Bularyň hem öz gowy taraplary bar. We bir gyzyl gruppa bar. Bu gyzyl gruppalaryň hiçsi Commercialize-de, ýagny siz satyn alyp bilýän tehnologiýaňyzda, bular häzir hem üstünde işlenilýän tehnologiýada. Şolaryň meselem biri bar, ine, perovskite cells diýýär. Ýagny perovskite diýende şu bir galogenidleriň gruppasy bar, şu minerallar. Şolar geljekde bularyň hemmesinden gowy bolar diýip bir umyt bar. Ine men şony ýyldyzda görkezdim. Meniň gruppam şul täze geljek tehnologiýa üstünde işleýärde. Munuň esasan bir haýran galdyryjy zady bu tehnologiýa täze çykan. Täze diýenimizde soňky on, on iki ýylda. Bu umuman adamzat taryhynda täze görülýärde. Şu on, on iki ýylda çykanam bolsa eýýäm şuň ýaly gysga wagtda şul beýleki satylýan tehnologiýalar derejesine çenli ýokaryk galdyda ine. Ine şul ýokarlary, indi gök bilen deňeşer derejä geldi. Onsoň şeýle bu tehnologiýa bolsa, şu täze tehnologiýa, onda näme üçin biz häzirem satyn alyp bilemzok muny diýen sorag bar. Onsoň ine şonuň sebäplerem ine şu slaýdda görkezilýär. Ýagny şu materiallar şeýle gowy, aslynda meselem beýleki ine gök we ýaşyl gruppa diýdik-ä şular şu at satylýan paneller, şolardan iki esse has arzan, iki, üç esse has arzan we effektiwligi boýunça edil şolar bilen deňeçerräk, ýigrimi bäş, ýigrimi alty prosent, ýagny deň, deň, ýöne bahasy iki esse az, üç esse az. Şonda-da muny satyn alyp bileňzok. Näme üçin? Sebäbi düzüminde gurşun bar, gurşun, lead, swinet bar, hä? A gurşunam adamzada zäherli element bolup durýar-da. Ine, Amerikanyň Center for Disease Control-nyň aýtmagyna görä, durşunyň gurşunyň mukdary on mikrogram desillitrden kän bolsa ýa-da çagalar üçin bäş mikrogram desillitrden kän bolsa, bu uje zäherli bolýar, bu gowy zat däl. Ikinji we has wajyp mesele aslynda bu materiallar. Meselem, biri gurşun zäherli. Aslynda periodik tablisa seretseň, elementleriň köpüsi zäherli. Ýöne ol elementlerden durmuşda gaçyp bolanok. Elementleriň köpüsi zäherli, ýöne gaçyp bolanok. Indi meselem diýeli, şu materialda gurşun bar, ýöne şu gurşun çykmaz ýaly ýüzüne bir zat ýapsa zat etse bolýar-da, onuň çözümini tapsa bolýar, eýdip-beýdip. Ýöne has wajyp mesele şu materiallar şeýle gowy bolmaly bolsa-da, howada, çygly howada esasanam gaty çalt zaýalanýar. Şu has uly problema. Ine, meselem, görýäňiz, başda indi täzeje ýasaňda şeýle gowy bolup başlaýar, ýöne on-on bäş günüň içinde şeýle zaýalanyp, ulanylmajak derejä gelýär. Indi şeýle pikir ediň, häzir bir güneş panel satylýar. Siz getirip öýe dakýaňyz, bir hepdeden hem çalyşmaly bolýar. Muny hiç kim almaýar-da. Şonuň üçin bu tehnologiýanyň hasam entek ösdürmeli, entek satylyp başlamak lazym. Onsoň meň gruppam gysgaça alamyzda şuň ýaly materiallaryň üstünde işleşýär. Biz näme etýäris? Biz şu materiallaryň element düzümini, himiki sostawyny üýtgedip, hasam gowy, hasam durnukly, her hili ulanylyşly bir materiallar döretjek bolýarys biziň gruppamyzda. Onsoň mesele mine şul saýtda görkezýär, ine bir şu ýerde görýäňiz, ine bir himikat, ine buram kristallar. Ine şul şeýle görünýär. Reňkem aslynda seretseňiz garaja bir hili hana gum ýaly bolup duran materialdyr. Ýöne şoňa ine şuň ýaly bir organiki ketaýynlary goýsaň, organiki himikatlary goýsaň, şonuň atom strukturasyny, atom sostawyny üýtgetýäňiz, ine her hili her hili üýtgeşiklik sostawy ýasap bilýäňiz. Ine himikleriň edip bilýän jadygöýlügi şular, ine alhimiýa edýärkä. We şuny edeňde bu materialyň diňe atom strukturasy üýtgänok, atom strukturasy üýtgese bu awtomat onuň tebigy fiziki häsiýetleri hem üýtgeýär diýmek. Ýani meselem görýäňiz şurda şu ýerde onuň reňki üýtgäp barýar. Gara bolup başlady, garadan gyzyl bolýar, soň orange bolýar. Diýmek, munuň fiziki häsiýetleri ýitýär, optiki häsiýetleri ýitýär, elektroniki häsiýetleri ýitýär. Biz şoň ýaly zatlary, şoň ýaly zatlary öwrenýäris. Meselem, bu ýerde görýäniňiz sinfilm. Sin diýende ýuka film, ýuka plýonkalar, tonkiý plýonki orsça, hä? Şu bir topar ulanylýan tehnologiýaňyzda şu tonki plýonki bar. Meselem hemmäňizde şu wagt telefon bardyr dogry dämi? Telefon bar bolsa şu telefonyň ekrany meselem ine şuň ýaly plýonkalardan emele gelýär. Şu plýonkalar siziň optiki elektroniki işleriňizi edýär. Ýa monitoryňyz bar bolsa şoň ýüzünde şuň ýaly materiallar bar. Ine biziň umumy aýdanymyzda. Indi men şu başlanymda biziň öz asyl maksadymyz gün energiýasynyň üstünde işleşmek diýdim. Bu aslynda ýalňyş däl bu dogry. Ýöne birhili gyzykly zat barda, bir material gruppasy şunuň ýaly Gün energiýasy üçin gowy bolsa, meselem güneş panelleri üçin, awtomat şo materiallaryň gruppasy başga köp zatlar üçin hem gowy bolup durýar ekeni. Meselem Gün energiýasy üçin gowy materiallaryň köpüsi fotodetektor diýen gurallarymyz üçin hem gowy. Fotodetektor näme? Foto, ýagtylyk, detektor, Näme detekt etmek? Nimetde sensorda, sensorlar üçin gowy. Ýagny ýagtylyk açylsa, ýapylsa, şony duýýan gurallar üçin, kiçijik gurallar üçin gowy fotodetektor. Meselem, göz öňüňize getiriň. Gün paneliniň özi fotodetektorda näme bolýar? Agşam hiç hili energiýa döredenok, ýöne gün, güneş çykanda, gün doganda tow akyp başlaýar. Fotodetektorlaram şoň ýaly işleýär. Başga bir esasan wajyp lazerler üçin hem gowy bolup bilýär. Başga bir esasan wajyp bir ulanylýan ugry men şu wagt belläp geçesim gelýär. LED diýýäs. LED näme? LED lampoçkalary Amerikadakylara habardardyr. Türkçe ýa türkmençe terminologiýasyny bilemok, light emitting diode diýmek LED, light emitting diode, ýagny ýagtylyk saçýan diod. Hä? Ýagtylyk saçýan diod. Munuň türkmençe edil barmy? LED lampyçkalar da gara, şuwagt görýänsiňiz, täze täze maşynlaryň şeýle kijijik kijijik lampyjyklary bar ýa ne siziň telefonyňyzyň ekrany LED ýa ne monitoryňyzyň ekrany LED. Ýagny bir material güneş energiýasyny almak üçin gowy bolsa, LED üçin hem gowy bolýar. Görüň nähili gowy zat. Biz onsoň biziň işleýän proýektlerimiziň biri ine şunuň üstüne, LED üstüne. Aslynda şu wagt iň bir tolgundyrýan netijelerimiz edil şu LED üstüne. Biz şolaryň käbirini patentläp hem otyrys. Şonuň ýaly gowy zat bar. Men ýaňyjak aýtdym ine şuň ýaly fotodetektor sensorlar üçin gowy bolýar şu materiallar indi güneş üçin gowy materiallar oň üçinem gowy. Indi nähili bolýar ine atom atom strukturasyna materiallaryň ýa energetik strukturasyna seretseňiz şu nähili mehanizmi nähili bolýar ine şeýle görkezýän-de ýagtylyk gelýär şu materiallara şu ýagtylyk elektronlary valence band-den conduction band-e çenli ýokaryk Äkitse-de, şu energiýa eger ýetik bolsa, şu gelýän ýagtylyk energiýasy şu energiýanyň tapawudyny ýetirip bilýän bolsa, şu ýerdäki elektronlar has ýokardaky orbitallara, bändlere bökýär. Şuňa konwersion diýilýär. Ikinji etapynda bular transport. Şu elektronlar beýle materialyň öz içinde ýüzüp başlaýarlar. Bular hem ýerinde elektronyň boş goýup giden deşikleri. Muňa iňlisçe göni hole diýilýär. Türkmençesini hem bilemok türkmençe göni terjime etseň deşik bolýada. Onsoň şular transport nirä bolýa? Luminescence centre bolýa, luminescensiýa bilýän merkezleri bolýa. Luminescensiýa eger ýadyňyza düşýän bolsa bu materialyň ýagtylyk saçmagy, glowing, hä? Obýçny materiallary luminescensiýa şu LED zat üçin ulanjak bolsa olary ýörite elementler goýýarlar. Şu elementleriň energetiki orbitallarynyň energetiki pozisiýalary şeýle bolmaly ki, şu elektronlar şol orbitala böksün, ol orbitaldan hem aşak gaýtsyn. Şu aşak gaýdanda şu elektronlar energiýa ýitirende şu energiýa ýagtylyk hökmünde ýitýär. Şeýdip materiallar luminessensiýa geçýär. Şul Şeýle sadaja prinsiply bir topar prinsipi bir topar application üçin ulanyp bolýar-da. Hawa, indi şu luminescensiýa barada gürlänimizde bulam bir gaty bir ägirt uly ugur. Edil häzir Amerikanyň energetika ministrligi 2035-nji ýyla çenli Amerikanyň şu ýagtylyk, meselem, ýokardaky lampoçkalaryň zatlaryň 85-86 prosentini LED geçirmek diýen bir proýekti bar. Ýagny näme üçin LED geçirmek beýle wajyp? Näme üçin lampalarymyzy LED-den alar? Sebäbi LED lampyçkalar energiýany tygşytly ulanýan tehnologiýa. Ýagny Türkmenistandan ýadyma düşýär, biziň bilýän lampyçkamyzyň içinde kiçijik bir sim bar, hä? Tungstan ýa wolfram diýen elementlerden ýasalan bir sim bar. Şoň üstünden tok geçýär, Tok muny gyzdyrýar, bu gyzdyrmagyň netijesinde biz ýagtylyk alýas. Muňa inkandesensiýa diýilýär, incandescence iňlisçesi. Ýöne eger energiýanyň köp bir bölegi gyzgynlyga gitse, aslynda bul energiýany tygşytly ulanmazlyk. Näme üçin? Biz lampany ýakanymyzda öýi gyzdyraýyn diýip ýakamzok-da, dogry dälmi? Biz ýagtylyk bolsun diýip ýakýas. Ýöne oňýaly lampalary ulansaň, gyzgynlygyň netijesinde ýanýar. LED tehnologiýasynda beýle däl. LED-de elektronlar bilen ýaňky deşikler birleşip energiýa döretýär we onuň netijesinde LED lampyçkalar gyzanok. Eger öýüňizde bar bolsa bilýänsiňiz, häzir LED lampyçkany goýsa, bir sagat işläp dursa-da gelip elleseňiz, Mäkeli sähelçe mylaýym bolmagy mümkin, ýöne gaty gyzgyn däl. Beýleki klampuçkany Türkmenistandaky baryp elleseňiz eliňizi ýakarsyňyz, dogry dälmi? Şonuň üçin Türkmenistanda-da ýöne beýle ele beýdýän bolun bu çaka çenli her kim LED lampuçka goýberýän bolmagy mümkin, oň ýaly bolsa bagyşlasynlar adamlar. Men umuman näme diýjek bolýanym bärde LED lampuçkalar meselän hem adaty lampuçkalardan dört esse has energiýany tygşytly ulanýar. Şonuň üçin şuň ýaly proýektlerimiz hem bar. Başga-da ylmy tarapy gaty geň we içine girip gitseň girere gaty ýeri kän. Meselem LED lampoçka diýýär. Adamzada iň wajyp LED lampoçka näkili ýa-da wapşe lampoçka diýýäs-de ýagtylyk. Adamzada iň wajyp ýagtylyk ak ýagtylyk, ýagny ak, white light. Ýagny biziň öýümizde hemme öý lampyçkalarymyz gyzyl ýa gök lampyçka bolsa biz oň ýaly ýerde rahat ýaşap bilmeris. Adamzada Güne meňzeýän lampyçkalar gerek. Öýüňi pikir edip otursaň Güne meňzeýän lampyçka ýasamak aňsat däl ekeni. Näme üçin aňsat däl? Ak ýagtylyk, white light, beýleki reňkleriň hemmesi içinde bolan ýagtylyk, ýagny güneş, güneşden gelýän ýagtylygyň bir spektr bolup gelýändinden habardar bolsaňyz, şu günden gelýän reňkler her reňkden gelip dur-da, ine, gökden gelip dur, älemgoşary dikäläp görýänsiňiz, hemme reňk içinde bar. Masalan, sen lampa ýasajak bolsaňam hemme reňk içinde bolmaly-da, ak lampoçka boljak bolsa. Şondan soň alymlar, inženerler nädip etýär? Alymlar, inženerler hem şol lampoçkalaryň, ine, LED lampalaryň içine birnäçe himikat guýýarlar. Şu himikatlaryň hersi, ine, görýänsiňiz, ýazylgy, meselem, bam Europium two plus şu reňkde reňki berýä. Ine bu material bu ýaşyl reňki berýä, bu material gyzyl reňki berýä. Bu çipiň özi UV reňki berýär. Şularyň hemmesini adam görende gözi ak lampa edip görýär. Indi bu näme diýmek? Eger siz şul tehnologiýany ösdürjek bolsaňyz, şu materiallaryň hem hersi iň ýokary derejede işläp durmaly. Ine biziň hem şu wagt edýän işlerimiziň ine proýektlerimiziň biri şuň ýaly reňkli her dürli reňkleri saçýan, luminessensiýa berýän, materiallary gözleýär. Her dürli reňkleri hem arzan bolmaly, hem zäherli däl bolmaly, hiç hili zäherli element içinde bolmaly däl, hawa, şeýle, şeýle, şeýle. Indi şu ýerde eger elementler barada ähekel mähel bilýän bolsaňyz, şu ýerde görýänsiňiz, şu suratyň içinde şu reňkleri berýänleriň köpüsiniň içinde ýuropium ýaly elementler bar. Ýuropiý, ýuropium iňlisçesi, Bu iňlisçe aýdanymyzda rare earth metal gruppasyna girýär. Rare earth diýmek, göni türkmençe terjimesi Ýer planetasynda az bolan elementler gruppasyna girýär. Bu näme diýmek? Bu bu ýaly elementleri tapmak gymmat, gaty kyn. Hawa. Şonuň üçin indi geljekde bu tehnologiýany meselem Amerika iki müň otuz bäşe çenli hemme ýerde LET lampyçka goýjak bolýar. Diýmek, has gowy materiallar tapyp bilemzokmy, şuň üçin-de şuň ýaly gymmat element bolmadyk. Ine, şoň ýaly meselelere biz seretýäs. Hawa. Ine, laboratoriýada düzülen LEDler her hili reňkde görkezýär. Bulaň hemmesem şu galogenidleri ulanyp ýasalan, ýaňky halide, halogenleri ulanyp, içinde brom bar, hlor bar, hawa, şolary ulanyp ýasalan. Şuň ýaly işler geçirýär. Onsoň ine lumine fotoluminessensiýa şol kristallaryň nähili geçýändigini hem görkezýär. Bular-a hemmesi literaturada men öz laboratoriýamyň netijelerini görkezäýjek zerur wagt az bolsa. Näçe wagt galandyny bilemok. Şonuň üçin ine meň laboratoriýamda ýasalan nekisan materiallar şol Chemistry of Materials diýen žurnalda çap edildi şu makalamyz. Gaty Ýedi minut bar diýen. Ýedi minut, aha.
Şu Gyt Kysbejde žurnalda şuny görýärsiňiz, meň laboratoriýam diýe salandyr. Şuny çap eden wagtymyz şu şu wagta çenli iň gowy halloid materiallardy, ine şu ugurda fotoluminessensiýa geçýän. Ine görýänsiňiz. Şu ýerde bir gyzykly zadyny belläp geçesim gelýär. Ine şu material, ine görýäňiz, spektri bütin visible spektrumy alýan fotoluminessensiýa geçýär-de, hemme zady görünýär. Şu material, ine, simawyň galogenidi. Gyzykly zady bärde näme gyzykly birje material ýöne ak fotolýuminessensiýa berýär diňe ak laýt berýär bu aslynda gaty geň zat men aýtdym-a şu wagta çenli tipiki himikatlary alanyňyzda her himikatdan diňe birje reňk alyp bolýar ýöne biz laboratoriýamyzda görkezdik materiallaryň himiýasyny şeýle eýdip beýdip çöwrüp birje materialyň özünden ak laýt berer ýaly bir ak ýagtylyk berer ýaly bir nimeler materiallaram düzdükdä. Ine, beýleki material şoňa meňzeş sink bilen ýasalan materiallar, zink bilen ýasalan, ol gök yşyk berýär has köp, gök. Ýöne edil bu material fundamentalny tarapdan gaty gyzyklam bolsa, hiç kim muny ulanmaz, näme üçin? Simak bilen ýasalan. Siz bilýäňizmi bilemok, ýöne simak gaty zäherli element. Muny prosta laboratoriýada şeýle ylmy tarapdan gyzykly, ýöne ulanylmajak zat diýip, soň has başga materiallaryň üstünde işläp başladyk. Ine, şulary görkezesim gelýär, bular Kapyryň üstünde, ýagny ine kapyr diýemizde CU si neme mis türkmençesi mis bilen ýasalan mis bolýada ama o misli ýasalan mis elementi bilen ýasalan materiallar. Şular barada şu wagt biz gaty begençli ýagdaýda sebäbi patentlere-de ýüz tutduk. Sebäbi mis diýenimizde mis bir gymmatsyz görülýän zat-da türkmençilikde-de. Hakykatdan-da mis şeýle arzan element, şeýle bol element. Eger misden bir gowy zat ýasap bilseň, Hemme kompaniýalar, firmalaram gyzyklanýar. Näme üçin? Sebäbi mis şeýle arzan, özem kän zäherli däl. Biz şu tehnologiýany şu wagt Samsung bilen LG reklama etdik. Olaram aýtdylar, Intek azajyk üstünde işläň, biz goldap bileris belki diýip. Sebäbi Samsung, LG ýaly firmalar şo bilýäňiz telefon ýa kompýuterleriň ekranlaryny zatlaryny ýasaýarlar. Ine şulary biz öz laboratoriýamyzda ýasadyk indi şulary. Hawa. Bärde bulaň içine himikasy himiýasyna detallaryna girýän men o zatlary detallaryna girjekkä sebäbi öz uruňyz himiýa bolmasa häzir neme edersiňiz çaşmagyňyz mümkin. Ýagny kynçylyk çekmegiňiz mümkin dä. Onsoň men şol zatlar bilen şu misiň her dürli materiallaryny ýasap başladyk biziň laboratoriýamyzda. Onsoň şu gruppa, ne bu gruppa, eger üns beren bolsaňyz, muň formulasy beýleki beýleki öňküden üýtgeşik aslynda. Häzir şuňa üns beren bolsaňyz, şu gruppa materiallarda bolsa heniň şu mis bilen ýasalan materiallaryň her hili fotolýuminessensiýa geçýän reňklerini tapdyk. Bularam gaty wajyp, gaty gyzyklandyrýar bizi. Aslynda şularyň arasynda ine şu şuny belläp geçesim gelýär, bu cesium copper iodide, misiň ýod bilen ýasalan materialy. Şu materialyň luminessensiýasy ine görýänsiňiz bir hili ýaşylymtyl sary derejede. Biz şuny ulanyp şu wagt LED lampoçkalar ýasadyk. Goýy ýedi lampoçkalaram dünýäde iň gowularyň biri bolup duşuar. Munam nesip bolsa ýakynda bir abraýly žurnallaryň birine ibermegi neme etýäs, umyt etýäs. Bu mat, bu birinji makalamyz şu žurnalda çykdy. Bulam abraýly, ýöne beýlekini hasam gowy ýere ibermegi arzuw etýäs. Şunluk bilen men indi bu çykyşymy tamamlaýyn diýen netije näme netije biziň ine saparowyň grupasynda oklahoma uniwersitetinde biz her hili himikatlaryň düzümini üýtgedip iň arzan bahada zähersiz luminessensiýa geçýän gün yşygyny ulanýan materiallary döretýän grupa Ine şu görýän suratlarymyň hemmesi hem biziň öz laboratoriýamyzda ýasaldy. Görýäňiz bularyň hemmesi şu görýän suratlarymyz fotolýuminessensiýa suratlary. Ýagny nähili bolýar ine ýeli bir sany neme bar. Poroşok bar hä. Gum ýaly bir material bar, poroşok bar. Şony garaňkyda şoň üstünden ýokary energiýaly ýagtylyk goýsaň, meselem, UV energiýaly ýagtylyk goýsaň, şular şuň ýaly reňkde yzyna luminess etýär, yzyna glow edýär, yzyna ýagtylyk guýberýär. Şuň ýaly materiallary tapdyk. Şular şunluk bilen soraglaryňyz bar bolsa sorag soraglaryňyzy jogaplamaga taýyn. Dykgatyňyz üçin köp sag boluň. Köp sag bol. Doktor Sapar köp sag bol. Indi ýaşlar bardyr diýip umyt edýän ýaşlaryna görüp bilemok-da. Laboratoriýaň diýen görkezenleriň arasynda seň ýanyňda doktorantura üçin nädip gelip biler okuwçylar? Näme okaýanlar apply edip dokumentlerini tabşyryp bilerlerde we gelseler stipendiýa zat ýagdaýy nähili bir derrew jogap berseň bir başgada soraglar bar bolsa youtubdaky çäte ýa-da zuma ýazsaňyz Q&A-de zuma youtubdan hem ýazsaňyz o bärik alarsa soraglaryňyzy şu adam on soraga garaşýan sag boluň.
Bolýar men şoň gysgaça jogap bereýin aslynda maňa aýratyn bu temalarda email iberseler iberýänem bar arasynda welin jogap bermek käwagt kynam görýän ýöne edil şu wagt şu soraglar soramagyň gowy wagty da edil biziň ştatymyzda oklahoma ştatynyň uniwersitetinde türkmenistandan bir iki sany okuwçy şu wagt doktoranturada magistraturada bar biri Ýöne bular meň bilýänim fizikadan bir oglan bar. Ýene bir oglan fizikadan bäri baş urupdyr diýip. Siz fizikadan hem, himiýadan hem, biologiýadan hem okap ýören bolsaňyz, meselem, bakalawra Türkiýede, Orsýetde, Ukraina, Belarusda nirede okaýan hem bolsaňyz, ýüz tutup bilersiňiz. Adaty ýagdaýda uniwersitetler näme isleýär? Şu TOEFL, GRE diýen ekzamenleriň netijelerini isleýär, ýagny iňlisçäňiz şol doktorantura, aspiratura, magistratura etmek derejesinde bolmagy gowy. Bu bolmaly, şoň ýaly bir kanun bar. Ýöne men bir zat aýdasym gelýär, ine, köp türkmen okuwçylary aýdýar, meň iňlisçem beýle gowy däl, eýle gowy däl, beýle gowy däl. Zyýany ýok, şol ekzamenden geçip bilseňiz, boldy, bar bolany şo, bärik gelip öwrenýäňiz. Sebäbi men näme diýjek bolýan, ine, biz öz uniwersitetimizde bir topar Hytaýdan, Hindistandan, ýene başga ýurtlardan okuwçy alýas-a. Göräýmäge bular TOEFL-da-da, GRE-de-de şeýle gowy baha alan bolýalar, gelemsoň seň gepiňi düşündirip bolanok. Sebäbi iňlisçesi şeýle biderek. Ýagny olar kagyzyň üstünde gowy şol ekzameni edenem bolsa, özleri doly, ýaňky nähili diýende bir duran-da, ýagny hiç hili iňlisçe ýok. Onsoň men käwagt pikirem etýän, bular nädip o TOEFL, GRE-ni geçdikä diýip. Ýagny meň umyt beresim gelýär biziň ýaşlarymyza. Eger şu ekzamende şu bir normalny baha alyp bilseňiz, birem öz okuwyňyzam meselem himiýadan bolsa himiýada magistratura PHD etjek bolsaňyz edip bilersiňiz. Haýsy ugurlardan bolmaly diýip sorag bada. Ine gaty daş ugurlardan bolsa onda kabul etmezler. Meselem siz edebiýatdan bakalawr okapýoňyz indi himiýadanam PHD etjek diýseňiz o kyn bolmagy mümkin sebäbi uniwersitetiň Priýomnyk komissiýalary bar-da, olar seredýärler, aýdýarlar, hä, öň şul ugurdan sapak alanmy? Ýöne diýeli siz häzir himiýada okap ýörüňiz, ýöne chemical engineering-de, ýagny himiýa inženerliginde PHD çekip ýeseňiz, onda kabul edip bilerler. Düşünýäňizmi? Ýagny birazajyk ýakynlyk bolmaly. Ýa-da meselem fizikadan PHD, fizikadan okap ýörüňiz, Ýöne mehanik inženerlikden PHD etjek bolýaňyz ýa master etjek bolýaňyz, onda kabul edip bilerler. Şonuň üçin birazajyk ýakynlyk bolmaly. Wapşe bir-birinden uzak nemeler bolsa, onda sorag sorap başlaýarlar. Sen ýeterlik klas aldyňmy? Hany delili nirde diýip. Ýöne iň gysga şekilde, sada şekilde aýdanymyzda, size gerek zat Ok bakalawr, bakalawrda-da bahalaryňyz gaty erbet bolmasa gowy, ýöne şeýleräk bolsa-da başy ýene ýüz tutuň, ol her hili ýüzläp uniwersitet bar Amerikada. Ikinji zadam şu iňlisçe. Onsoň eger siz fizika ylymlar ugruna, inženerlik ugruna kabul alyp bilseňiz amerikan uniwersitetlerden bulaň bary diýen ýaly size stipendiýa töleýär. Hiç hili okuw tölegi ýok. Ýöne eger okaýan ugruňyz sosial ugurlardan bolsa, ýaňky ýa doktorçylyk, hukuk ugurlaryndan bolsa, onda stipendiýa bermezlikleri mümkin. Ony onçasyny bilemok. Ýöne himiýa, fizika, matematika ýaly ugurlarda stipendiýa hökman kabul etseler, hökman bererler diýýän. Hökman, hökman diýemde, uniwersitetleriň köpüsi berer.
Mümkin bolsa Doctor Saparow neme kontakt maglumatlaryňy slaýdyň bar bolsa şony goý, soň şahsy ýazasylar gelse Özleri ýazarlardy.
Google etseňem tapylýan welin bolýar şeýle aýal.
Düşnükli. Bir sorag Anonymous Attendee-den. Gep gaty gizlin. Gün energiýasy näçeräk ýyldan giňden ulanyp beýleki çeşmeleriň ýerini tutarka? diýýär çaklap aýtganda.
Hä men şoň ýaly grafiklerimem bardy. Ýöne Gün energiýasy edil häzir neme bar ine Amerikanyň energetika ministrliginiň bir parametri bar adyna LCOE diýýärler. Şony açsaň Levelized cost of electricity ýagny elektrik toguň bahasy. Her üýtgeşik çeşmeden ýasalýan elektrik toguň bahasy diýen bir parametr barda. Şo parametre seretseň häzir Gün energiýasyny döretmegiň bahasy beýlekine gaz nebit gurlary bilen deňleşiberdi, paşti deňleşdi. Ýagny bu näme diýmek ýane kömür bilen? Bu näme diýmek? Ýagny mundan öň hakykatdan hem gazdan tok ýasamak ýa kömürden tok ýasamak has arzandyda nemä görä, gün energiýasyna görä. Şoň üçin Şo bahanady. Indi o bahana-da ýok. Häzir diýjek bolýanym, şu Gün energiýasyna geçmeli, geçmezlik, ol az-köp syýasy sorag bolup dur-da, indi Amerikada zat-da. Meselem, Amerikada Kaliforniýa ýaly öňde barýan progressiw steýtlerde täze gurulýan energiýa sentrallaryň köpüsi Gün energiýasynyň üstünde, ýagny Günden energiýa alýan sentrallar. Ýöne başga ştatlarda muňa geçilenok, näme üçin? Bu syýasy mesele. Sebäbi oňa geçse, nebit-gazda, kömürde işleýän adamlaryň köpüsi işsiz bolup galýar diýip. Şonuň üçin bu çylşyrymly mesele. Ýagny tehniki problema ýok şu wagt, geçeýin diýseň geçibermeli. Aslynda men, men şeýle bilýän-de, meň bilşim boýunça. Aslynda Gün energiýasynyň gelýän, şoňa çykýan çykdajam ýylsaýyn peselip barýar-da, tehnologiýa öňe gidip. Şonuň üçin bir bökden jaý ýok, hany tehniki bir näsazlyk mesele ýok. Bu has köp syýasy, muny geçsek näçe adam işsiz galar ýaly meseleler bar.
Ok. Seýran Nepbiýew soraýar, solar paneliň, gün paneliniň daşky gurşawa, tebigata diýer öýdýän ýetirýän zyýany barmyka? Ýa-da islenmeýän başga problemalar döredip bilermi diýip.
Indi häzir men ol ugurda ýaňky ekspertizam ýok, ýöne men şeýleräk aýtsam, gün panelleri döredende ony ýaňky ekologiýa kän gowy däl metodlar bilen döretýän bolmaklary mümkin. Hany bu ýöne özüni şeýle paneller şeýdip setirläp goýsaň, bir uly bir zyýany, ýagny himikat zat daşaryk saçmaýan zatda aslynda muny kömri, nebit gazy ýakýan zawodlar, daş töweregine has kän uly zyýan berýär. Meselem, Türkmenistandan habaryňyz bar bolsa, şol Ýöleýten Mary töwereklerinde täze gaz arassalýan zawodlar gurdy welin, seralar depe-depe bolup dur-da, seradan arassalýan zawodlar. Onsoň şu sera, şolaryň meselem, ekologiýa täsiri derrew anyk görnüp dur nähili zyýanlydygy. Ýöne Gün panellerinde näme bolsun, o taýda hereket edýän himikat ýok, diňe elektronlar bilen deşikler hereket edýän materialdyr. Şonuň üçin şeýle men uly bir mesele göremok hany bu duran panellerde. Elbetde oň aşagynda ösümlik bar bolsa ösümlige gowy däldir sebäbi güni bloklap duran bolsa ol ösümlikler ösmez. Ýöne oň daşynda şu töwerekdäki ýaşaýan adamlara erbet zyýany bardyr öýdemok. Ýöne başga mesele bar. Şu gün panelleri nädip ýasaýarlar şu ýasap ýökärler o ulanýan metodlary kän gowy bolman biler. Meselem men şu wagt galagenitler diýdimä has arzan. Şu arzan bolmagynyň sebäpleri şol meselem iň pes temperaturada ýasap bolýar-da şo panelleri, şu wagt biziň işleşýän panellerimizi. Ýöne häzir satyn alyp bilýänleriňiz, meselem, şu wagt magazyna gidip satyn aljak bolsaňyz, olar pes temperaturada ýasalan, ýasalanok. Olaryň köpüsi müň, bir müň üç ýüz gradusda ýasalýar. Bir müň üç ýüz gradus selsiýada. Diýmek, şoň ýaly gyzdyrmaly-da, nirde, haýsy zawodda ýasaýanam bolsalar. Diýmek, olaryň şo ýasaw'a tekan minus täsirleri bärdir, bardyr ekologiýa.
Bu edýän ylmy işleňňizi Möwlam Aman soraýar, patentleýäňizmi? Ýaňy aýdypdyň patente birine tabşyrdyk diýip. Laboratoriýa edýän açyşlaryňyzyň patent eýeçiligi şahsy bolýamy ýa uniwersitetiňize sponsorlary degişli bolýamy? Birimeden işleňňizden praktikada şu wagt ulanylýan barmy? Hawa, indi bu soraga gelsek, biz patentler, mundan öň meň işlän ugurlarym, ylmy işlän ugurlarym köp fundamental ugurlardy. Ýagny beýle praktiki derrew bir netijesi bolmaýan ugurlardy. Şonuň üçin ilkinji patent işlerine biz täzelikde başladyk. Soňky birki ýyllykda başladyk, soňky bir ýylyň içinde başladyk. Nähili patent kanunlary bärde uniwersitetden uniwersitete, institutdan instituta, laboratoriýadan laboratoriýa görä üýtgeşik. Edil biziň uniwersitetimizde bu patentden bir girdeji gelse, bir bölegi awtor hökmünde ine biziň özümize-de, şu açyşy edenlere-de gelýär, ine maňa, studentlerime-de gelýär. Ýöne aglaba bölegi uniwersitete gidýär. Ýöne eger şu prosent boýunça kime näçe gidýäni soralýan bolsa, ol uniwersitetden uniwersitete, institutdan instituta görä üýtgeýär. Onuň anyk sanlary meň ýadymda-da däl. Meň edil öz laboratoriýamda ýa özüm tarapyndan tapylan zatlaryň hiç şu wagt praktiki işde ulanylanok, ýöne biz şu wagt Şu görkezen zatlarymyzy ulanarys diýip uly umydym bar. Biz şuň ýaly uly firmalara käwagt reklama etýäs, biziň ylmy işimizi goldaň. Biziň ylmy işimizi goldaň diýmek Samsung-a näme diýmek? Biz şu ylmy işi etýäs, siz puluny beriň. Ýagny bu ylmy iş edeňde bir çykdan çykmaz-a bir topar. Şony bizi goldaň diýip şu wagt diýmek etjek bolýas. Jogap berendirin diýip umyt edýän biraz birhilräge jogap boldy. Indi Amangeldi Töräýew bar, indi bulam çykyş etjekleň biri, soňky gep iň soňky iýulyň on birine bulam batareýler ugrunda işleýär özi. Gaty gowy presentation, solar paneliň tutýan ýeri barada bir zatlar aýdyp bilersiňizmi? Meselem bir öýüň üstüni solar panelden doldursaň şol öýe ýetýämi? Ýa-da Amerikada hemme energiýasyny solar panelden üpjün etjek bolsa näçeräk meýdana solar panel goýmaly bolýar? Hä, indi şuňa meňzeş ýene bir sorag bar, hany, Aşyrmuhammet Serdarowdan bäş kişilik maşgalaň öýüne energiýa üpjün edip biläýjek paneller üçin Amerikada näçeräk baha çykýar diýen, bilýän bolsaň bir. Hä men indi şu baha ýa ol takyk sanlary bilemokda şeýle kän çaklamaga-da şoň üçin komfortly duýamok ýöne men şeýleräk bir zat edesim gelýär ýane öňki soragda baglyda şu wagt gün energiýasy şeýle indi baha tarapdan kömür bilen gaz bilen deňleşiberen bolsa onda näme üçin ulanamzok diýenimizde ýaňky aýt aýtmagy ýatdan çykan zatlaryň birem gün energiýasynyň problemalarynyň biri it cyclic Ýagny syklly-da, ýagny gün baka em tok akyp dur. A gijelerine näme bolmaly? Adamlar gijelerine esasan meselem togy zat ulanýanda ýakýarlar zatlar, swer ýakýarlar ýaňky. Şonuň üçin gün energiýasy tehnologiýasy diňe edil häzirki wagt, edil häzirki nokatda diňe öz-özi bilen işläp bilýän tehnologiýa däl. Ýagny häzir gün energiýasyny ulanmaga başlasalaram ýany bilen tok gazam ýuwaş-ýuwaş ýa-da gidroelektrik stansiýalaram gidip durmaly bolar. sebäbi agşamlary ýa-da, ýa-da ine geljegi mundan on, ýigrimi, otuz ýyl öňi öňümizi göz öňümize getirsek, şu energiýalary saklap bolýan tehnologiýa saklamaly, ýagny batareýalar ýasamaly. Indi Amangeldiň özi gürlejek bolsa, batareýalar ugrunda şoň ýaly gündiz günden alynýan energiýany saklap bolýan batareýalaryň tehnologiýasy gerek. Şu uly mukdarda, ine bir adam üçin däl, ýa bir öý üçin däl-de, ine bütin şäher Los-Anjeles üçin şoň ýaly tehnologiýalaram gerek. Şoň üçin şolar ýetişmelidä şu wagt gün energiýa tehnologiýasynyň yzyndan. Şolar ýetişse, muňa bökdenç ýok. Umuman, nähili ýer aljagy, ýaňky näçeräk ýer boljagy şähere näçe energiýa gerekligine bagly. Oň daşyndan hem şuňa bagly ine, cell efficiency-ä bagly. Ýagny şu ulanýan tehnologiýaň nähili effektiw. Ine görýäňiz, şu wagt her hili tehnologiýa bar. Bularyň hem Şu togy Günüň ýagtylygyny toga öwürmek effektiwlikleri sanlary gaty tapawutly. Arasynda iki esse tapawut bolup bilýär. Arasynda iki esse tapawut bolsa, diýmek sen iki esse has kän neme ýer tutmaly bolýar-da, şol panel goýmaly bolýar. Dogry däl? Şonuň üçin Bu zatlara detallara baglyda. Umuman näçe boljagyny bilemok. Indi diýeli maşgalalaň özüne bir indiwidualnyý öýlere kryşasyny şuň ýaly gün paneli bilen doldursaň şoňa ýetermi? Meň pikirimçe şo sekil zatlarada gürledikdä indi gündiz ba agşam ba tok Gündiz barka panel işläp dur bolmasa işlänok. Şo meseleleri zatlary çözmeseň nähili edip bolar? Ol bir hili hany günlük energiýaňy goşant hökmünde ulanyp bilersiň ýöne diňe güne gün batareýa bilen maşgalany üpjün edip bolmazmyka diýýän. Bahasy näçe bilemok özem bu bahalar aslynda ştatdan ştada görä-de uly üýtgeýän bolmaly. Meselem Kaliforniýa ýaly ştatda bu tehnologiýany alsaň subsidiýa bolmagy mümkin, ýagny döwlediň bir arzanlandyrma ýa nalog tarapdan ýeňlendirmeleri zatlar bardyr. Ýöne meselem Oklahoma ýaly ştatda, Oklahoma diýemde hem yzagalak hemem nebit-gaza şeýle daýanykly ştatda oň ýaly subsidiýa barmy meselem bilemok. Ýa-da Tehasda. Yzagalak diýenim üçin derrew öçürip goýberäýme ýöne aýtýan-da şeýleräk. Nebit gazydyr goýa. Ýok, Teksasda meselem hani wind we solardan hani bilinýänden has köp ulanylýar-da we arzan. Meselem biziň öýümizde.
Bilýänsiňiz Oklahomada Amerika diýiň Camp Tornado Oklahomada bolýar ýaman ýelli. Ýöne Amerikada şo ýelden energiýa ýasamagy iň köp iň gowy ulanýan ştat Kanzas. Şu wagt energiýasynyň kyrk prosentini ýelden alýar öýdýän otuz kyrk prosentini.

Aýzat Kerimowa.
Düşündim. Aýzada Kerimowa, hä, başga. Mhm. Indi LED lampoçkalar barada gelsek, köýmeýän LED lampoçkalar. Şol aslynda LED lampoçkalarynyň indi gowy taraplarynyň birini aýtdym-da, to az iýýär. 4 esse çenli beýleki lampoçkalardan az iýýär. Ikinji ýanam, meselem, siz häzir Amerikada magazinlere gitseňiz, Walmart-a, Home Depot, Lowe's-a, daşynda karobkasynda ýazýandyr, ýigrimi bäş ýyl ýa ýigrimi ýyl laýfy bar diýip. Ýagny, Eger şu korobkalaryna ynansaň, ýigrimi-ýigrimi bäş ýyla durmaly. Ýöne men şu wagt öýdäki lampalarymyň, öz öýümdäki lampalaryň hemmesini eleyde edip çykdym welin, ýöne iki sanysy sönäýdi. Diýjek bolýanym, ýigrimi bäş ýylym tek paka geçenok. Şonda danym. Şonuň üçin bu hil birazajyk filosofiki sorag-da. Müdimi zat ýok-da bu pany dünýäde. Şonuň üçin hiç hili sönmeýän eleyde lampa ýasasyň ýok diýip, pikir etýäňde, materiallaryň hemmesi azda-kände ýyl boýy birazjyk degradation bar. Ýöne bir zat aýan, LED lampalaryň ortaça alaňda näçe uzaga çekýäni beýleki o simli lampalardan, ýaňky filamentli, tungstenli, wolframly lampalardan has uzyn. Oňa şübhe ýok. Ine, Türkmenistanda lampa söndüp-atyp ýörse, şoňa görä has uzynlygyna şübhe ýok. Indi bularyň LED lampalaryň saglyga zyýany barmy diýädä? Saglyga şeýle hani Walmartda ýaňky şeýle magazinlerde satylýan LED lampyçkalaryň zyýany bolmaly däl. Ýöne LED lampyçkalaryň gowy gowy taraplarynyň ýanynda zyýanly tarapy bolup bilermi diýip men şeýle sorasaň tek tehnikiçeski aýdanymyzda howa bolmagy mümkin. Näme üçin diýeniňizde meselänim gereginden has güýçli lampa alsaňyz, meselem adamyň bilemok kellesine ýa medik tarapdan bir täsir etýärmi ýaňky ýatmaga rahatsyz ýa soň işleseň aşagynda rahatsyz bolmagyňyz mümkin. Ýöne bu hany tehnologiýa sebäpli dälde siziň ýa ýalňyş lampany alanyňyz ýa şu öndüreniň ýalňyşlygy üçin diýjek bolýanda. Meselem, LED lampyçkalaryň problemalarynyň biri, men ýaňy az peselip beýik geçdim. Iň arzan LED lampyçkalar, ine şu ýerde görkezeýin. Iň arzan LED lampyçkalar ine birinji gruppa, şu ýerde. Birinji gruppa. Bunda näme bar? LED-niň özi indium gallium nitride diýen himikat, indi, galli, buram azot. Şundan ýasalýar. Bul gök yşyk berýär. Onuň üstüne Spram sary zat goýýar. Sary luminessensiýa geçýän material goýýarlar. Onuň adam ýag, ýag, itrium aluminum garnet diýen himikaty goýýarlar. Eger şu tehnologiýada alsaňyz, şu lampyçkalaryň köpüsi ak reňk ýaly siziň gözüňize görünýär, ýöne göwüş ak. Men şu wagt suratda kän gowy görünýärmi bilemok, şu ýerde kiçik suratda, ýöne bir hili göwüş ak. Täze maşynlarda bardyr-a, täze maşynlaryň şu lampalarynda bir hili göwüş ak swer, hä? Adamlar şoň ýaly lampoçka alyp öýüne goýsalar, şoň aşagynda özleri birahat duýup bilýär. Ýagny muňa cool white light diýilýär-de, cool white light. Şo light-yň bir temperaturesy bar diýip aýdýarlar-da amerikalylar, hä? Temperaturasy. Adama has ýakymly ak light bir hilini güne meňzeýän sarymtyl ak. Muňa warm white light diýýärler. Şoň üçin meniň size etjek teklibimiz LED lampoçka aljak bolsaňyz, şo Siz özüňiz şu zatlary pikir ediň-dä, men häli şuň ýaly sweatda bolsam, men özümi rahat duýarynmy? Köp adam birhili sarymtyl ak ýagtylygy gowy görýär. Ýöne iň arzan LED lampoçkalar gögümtil ak light. Okey? Okey, biziň wagtymyz az dyndy welin, eger wagtyň bolsa soraglar bar, jogap berip bileris.
Ýene birkisine jogap beräýen ýa birine ikisine ha. Bolýar.
Kerwen Baýramow sorapdyr. Şu panelleriň ömri gutarandan soň olaryň waste management-i nähile zyňmalydygyny ýa näme etmelidigi barada känintäk maglumadymyz ýok diýýär. Şu barada näme Hä şu güneş panellerini barada aýtsak aslynda gowy sorag ýöne men jogabyna bilemok ýöne hehelçe spekulýa edip biljekdä güneş panelleri aýdymda men başda aýdypdym şu wagt satyn alyp biljegiňiz umuman üç tehnologiýa bar iň köpüsi kremniý tehnologiýa şu wagt marketiň dogsan prosendi silikon Üstünde şu günleşik batareýleri. Aslynda şeýle materialyň himiýa fizikasy tarapyndan seretseň, silikon aslynda şul tehnologiýalaryň arasynda iň erbedi. Ýagny ýagtylygy iň erbet şekilde öz içine alýan material. Ýöne baha tarapdan gowy bolansoň, biram bi tehnologiýaň taryhy bar bir kyrk elli ýyllyk. Şo sebäpli şu wagt häzirem dogsan prosenti marketiň silikon. Oň daşyndan şu iki sany ýaşyl tehnologiýa bar, birine SIGS diýilýär, birine-de Cad Telluride diýilýär-de. Şul SIGS we Cad Tellur esasan hem Cadmium Telluride-de zäherli elementler bar. Meselem, kadmium bilen tellurium adama zäherli elementler. Onsoň şoň ýaly sorag sorapdyrlar, Şu panelleri öýüňe goýsaň, Buny nädip resaýkl etmeli? Resaýkl etmek üçin şol öz şäheriň ýa bärde Amerikada ýaşasaňyz, öň ýaly ösen ýurtlarda ýaşasaňyz, munuň bir öz nemesi bardyr, instruksiýasy bardyr, nädip bu zatlar. Meselem, batareýlerem nädip zyňmaly diýip pikir etýän bolsaňyz, ine, Amangeldi aýdar. Onuň bir adaty musora zyňmasaň bu batareýlerem, Onam recycle etseň bolda. Indi kadmium telluride ýaly şuň ýaly zeherli elementli panelleriň köpüsi adamlaryň öýüne satyn almaga rugsat berenoklar diýip bilýän. Köp ýurtlarda, Amerikada rugsat berýärlermi bilemok. Ýa öýe satyn aljak diýseň köpüsi şu kremni we siks bolmak mümkin. Bularyň umuman bir uly zeher zady ýok. Ýöne şeýle musora zyňman, näme bir ýerleri Resaýkl üçin berjek, gaýtadan işlemek üçin berjek diýseň, onda şo şo töweregiň şäheriň zadyň gollanmalaryna seredäýmeli bolar. Ýöne zäherleri uly mukdarda ulanýanam bolsalar, olar şu togy paýlaýan firmalaryň özleriniň uly solar farmlary bardyr, şo taýda ulanýandyrlar. Olaram näme ýok etmeli, o zatlardan habarlydyrlar.
Ýene elimizde azyndan dokuz sorag bar wagtym bar bolsa, ýok bolsada. Indi biz ýuwaş-ýuwaş neme edibereliň, gaty bir gyzykly bir göz gezdirseň öz içiňden hä şuna bereli diýseň bolmasa neme soň men aslynda beýle köp sorag aljagyma hiç hili pikir hem edenokdym. Şonuň üçin üns bereniňiz üçin köp uly sagbolsun aýdýan eger başga soraglaryňyz bolsa

sorapdyr. Trial error approach'yňyzmy ýa calculation bilen research edýäňizmi diýip edýän research'yňyz.
Men şu ýerde pakrat adym ýazaýyn, bir slaýd açyp öz detallarymy ýazaýyn, onsoň sorag sorýan ýer bersin. Bu web saýtyny açaýsana bolmasa. Açaýynmy?
Bor.
Reklama orada. Taparsyňyz diýýän-ä, şonuň üçin ýöne bolýar ýazaýyn öz şahsy e-mailimi. Onsoň ýaňky soraga gelsek, biz bize teoretikler kömek edýär. Men başda sag bolsun aýdyp başlan sahypamda ine şuň ýaly professorlar bilen işleşýäs diýdi. Men şo işleşýäs diýen professorlarymyň adyndan biri professor däldi. Ol aslynda ylmy işgär nemede institutda Mao Hua Du diýip bir hytaý oglan bar, doktor Mao Du. Şo teori tarapyndan kömek edýär. Ýagny Ýöne men bir zat belläp geçesim gelýär. Men özüm eksperimentalist. Şu wagt teoriýa biziň ugrumyzda şeýle bir ösen ýagdaýda däl-de, maňa meselem men otykam, maňa waý ine şu material güneş paneli üçin gowy bolmaly, şu hiç kim bilenok, habary ýok ýa entek ýasalmadyk material laboratoriýaňa git-de ýasa diýip biler ýaly ýagdaýda däl. Oň ýaly teoriýa ýok şu wagt. Ýagny, obýçdy tersine bolýar. Şuň ýaly eksperimentalistler, eksperiment edýänler eýdip-beýdip aýyp-taýyp tötänleýin täze bir guja material açýar, ine şu wagt şu günki görkezen galogenit materiallarymyzam şuň ýaly tötänleýin bilen açylan. Ondan soň teoriýaçylar girýär-de, hä hakykatdan hem gowy eken diýýär. Ýagny teoriýaçylaryň köpüsi birhili in hindsight aýdýar-da, şuň ýaly ýagdaý bar. Olar Hany bir gowy bir insight berenok diýjekkä, ýa olar hem bir neme gowy teklipler edip bilýär, ýöne adaty ýagdaýda edil biziň ugrumyzda häzir iň täze, iň gowy, iň öňe gidýän açyşlaryň hemmesi diýen ýaly eksperimentalist tarapyndan gelýär. Şunluk bilen, eger soraglaryňyz gutaran bolsa, başga soraglaryňyzy şahsydan nemede ugradaýyň. Men şunluk bilen nemedäýeli diýdim. Bolmasa gutaraýaly diýýän. Nähiliýäň Wepa? Bolýar.
Gutarar diýseň, ýani dokuz sorag bar welin hany soraglar gutarmaýar-da. Ýöne indiki hepde Ýusup agaňkyda soraglar dynýança, Ýusup aga ýok diýýänçä dowam etmäni planlaýarys. Ol hem ýöne birinji hepdeden kän ýüreklerine düşmänini jemläýerler.
Hawa. Köp sag bol. Köp sag boluň, dykgatly diňläniňize, sorag soranyňyza. Men-ä hiç hili sorag soramasaňyzam gaty görjek däldim, aý bu himiýa, himiýa diýmesene diý.
Biziň mekdepde iň esasy meşhur sapaklaň biri-de himiýa. Hemmämiziň halaýan temamyz. Şoň üçin çykyş edeniň üçin köp sag bol. Abyram seň türkmen dilinde we gowy gürländigiňi sag bolsun aýdýarlar gürländigiň üçin. baş üstünde. Doktor Hommadowdan gelmegi azajyk peýdaly boldy öýdýän özüň üçin. Indi indiki e, çykyşymyz indiki hepdeki çykyşymyz ýene Nýu-Ýorkuň wagty bilen sagat 11-de irden e, ilçimiz Meret Baýramowiç e, çykyş etmeli. Ondan soň bolsa Ýusup Azmun magtymgulyşynas alym Ýusup Azmun çykyş etmeli. Soralyňyz bolsany biziň çätimiz açyk ýenede muň daşynada başga maglumat almak üçin twitter instagram we facebook hasaplarymyz bar eger şolary follow etseňiz o taýdan has maglumat köp maglumat alyp bilersiňiz biram web saýtymyz bar galan zatlaryna mine indiki hepdäň programmasy taýyn bolanda şol ýerlerden paýlaşarys. Tek sag bol diýip, himik boluň oglan-gyzlar, ine himik boluň. Şuň ýaly haly berýärler himik bolsaňyz bärde.
Haly berýärler? Periodiki tablisa bärde Amerikanyň himiýa jemgyýetine girseňiz şuň ýaly tabl neme haly berýärler. Asyp bilýäňiz şuň ýaly. Düşnükli.
Tüweleme. Eger himiýa himiýa höwesiňiz bol bardygyny barlap görseňiz Breaking Bad hem görüp bilersiňiz. Olam sizi himiýa bilen gyzyklandyryp biler. Bu bir gyzykly zat bar şu ýerde aýdaýyn. Şu biziň fakultetimizdäki professorlaryň biri şu Breaking Bad-iň himiýa bölegini ýazmaga kömek eden. Beýlemi? Şu nime nädip narkotik zat ýasamaly bar-a. Şol bölegine kömek eden organik himiýadan. Düşnükli.
Barmy? Hani gyzykly seriallarda başga maslahat berem yok. Onda köp sag olun gatnaşganyňyz üçin.